Hekk kif il-Kavallieri lestew il-bini ta' swar li jdawru l-Belt Valletta, il-belt il-ġdida tagħhom, malajr ħasbu ħalli jibdew jibnu l-aktar bini importanti li jkollhom bżonn. Fost il-bini li dejjem ħasbu biex jibnu kull fejn kienu kien l-isptar tagħhom. Sptar li kienu jirreferu għalih bl-isem ta' Sacra Infermeria. Kien fl-1574 illi l-Kapitlu Ġenerali ddeċieda li jingħata bidu għall-bini ta' sptar, ħalli, kif hemm miktub fl-arkivji tal-Ordni, biex ikunu jistgħu joffru post aħjar għall-morda li sa issa għadhom miżmuma xejn komdu fil-Birgu. Kien għalhekk li taw bidu mill-ewwel għall-bini ta' dan l-isptar. li tawh it-titlu ta' Trinità Mqaddsa. Dak iż-żmien il-Gran Mastru kien Jean Levesque de la Cassière. Il-Perit kien il-Malti Ġlormu Cassar. Il-Perit li kien fdat bid-disinn tal-bini kollu uffiċjali tal-Ordni ta' San Ġwann. Il-bini tal-isptar ma kienx tal-istess daqs li naraw illum, iżda kien bini mibni madwar bitħa mdaqqsa, li aktar tard bdiet tkun magħrufa bħala l-bitħa t'isfel. Matul il-medda tas-snin, il-Kavallieri baqgħu jieħdu ħsieb li jżidu mal-bini oriġinali, kif ukoll itejbu s-servizz illi kienu jagħtu. Il-post fejn inbena l-isptar kien ukoll importanti. Kemm minħabba l-arja tal-baħar kif ukoll minħabba li jkun kemxejn 'il bogħod miċ-ċentru tal-Belt Valletta. Jista' jkun ukoll li l-istess kavallieri ħasbu ħalli jekk ikun hemm bżonn li jindaħlu ħafna feruti u morda minn fuq il-galeri tagħhom, dawn ikunu jistgħu jagħmluh mingħajr ma joqogħdu jduru mal-belt kollha. L-isptar kellu diversi kmamar u swali, skont il-bżonn li wieħed kien ikollu. Barra minn hekk kien hemm bitħa mdaqqsa li maż-żmien inbidlet u saret is-sala prinċipali tad-Dar tal-Mediterran għall-konferenzi. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Raphael Cottoner li jingħata bidu għat-tkabbir ta' dan l-isptar. Minħabba li dan il-Gran Mastru miet ftit snin wara, Ix-xogħol tkompla minn ħuh, Nicole Cottoner. Wara t-tkabbir li sar, is-Sala l-Kbira spiċċat b'tul impressjonanti ta' 155 metru u għaxar metri u nofs wiesa'. Għal dak iż-żmien din kienet waħda mill-akbar swali li kien hemm fl-Ewropa u kienet timpressjona lil kull min kien jidħol. Kien hemm diversi barranin li meta żaru l-isptar baqgħu imsaħħrin b'dak li raw. L-istess viżitaturi kienu jimpressjonaw ruħhom anke bis-servizz li kien jingħata, kif ukoll bl-użu ta' reċipjenti tal-fidda. Bħala l-kap tal-isptar kien ikun il-Gran Prijur tal-Lingwa ta' Franza. U kull min ikun dieħel fl-isptar Ried iħalli kemm l-armi li jista' jkun qiegħed iġorr jew inkella s-simboli tal-pożizzjoni amministrattiva tiegħu. Dan kien privileġġ li l-Kap tal-Isptar kien jara li jinżamm minn kulħadd. Wara li Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi, l-isptar baqa' jintuża mill-awtoritajiet militari. Aktar tard il-post beda jintuża mill-Pulizija. Iżda fit-Tieni Gwerra Dinjija kien ġarrab diversi ħsarat. Għalkemm dam is-snin mitluq, bejn l-1978 u l-1979 sar ir-restawr neċessarju u l-post kollu kemm hu spiċċa biex ġie konvertit għal sala tal-konferenzi.